Zilam darê şikestî ye. Ji kêfa re zît bi dawê nakevin. Filanî kir kirpiniya gêzerê ti deng jê nehat. Ji dehan nebû, bila ji nehan bê. Zimanê dirêj edûyê serî ya. Yê bibe hevalê qereçiyan, divê li parsê bigere. Mirov ji çi bitirse ew tê serê wî. Bêkarî ji bêkanî ye. Kê tişt ji meriyê xwe xwast bila di tûrî paçî de bixwaze. Ma lê dinê li dinê. Ji qantirê pirsîn bavê te kî ye? Got, Hesp xalê min e. Yê digere ser avan, dikeve çiravan. Kesê cî û bab çê nekit, çaxê wî çê kit. Gund bê sergû nîn e. Kewê ribat çavê mêkewa xwe ye. Dîwarê ser bûzê nabe mal. Rewşa malan jin in. Ku soleke min ji rûwê fîsar kes heba ne, tu carî ne didiriya. Li hemama tir, li xerîbiyê vir. Dema se bezrî gur, gur mir. Dil dil e, ne ard e û ne bulgur e. Ji kerê re bêje, lê şîrê wê ve mexwe. Serê heft newalan newalek e, serê heft gotinan gotinek e. Hesin bi hesin bikute.

Ber gûz têmiyê nakeve. Ber ser piya ketiye. Bira dilê meriv xweş be. Bira balgiyê bin serê meriv jî kevir be. Ku xwe nedîba, wê gotiba, ez ji nikilê firinda ketime. Mare bikujene yare. Heta serî sax dimîne çav ecêban dibîne. Ji kêr û hespê qantir dert ê. Ger di çûkayî de li zarokên xwe nexî tê bi mezinî Li kabûkên xoxî. Agir girtibû mala derewînan kesî bawer nedikir. Got kerê xwedê cehşek date. Got Barê min li min e. Jin ku heye parsûya xwar e. Her çî biyan ser hev digirîn. Eger dilê şivan bixwazê ji nêrî şîr çêdike. Her giya li ser repina xwe hêşîn dibe. Cila ku ji mala te re gereke, bi ber camiyê veneke. Bi warîsê xelqê nekeve çalê. Kingir û mastîş bû wextî xwe yî. Kesê ku mezin bû û nanê xwe bêhtir kir ji to vê dewaran e. Kesê ku mezin bû û nanê xwe kêm kir ji to vê mirovan e. Beza bergî lê zû xelas dibe. Mêrê mêrxas carekê dimire, Ê bizdûnik her roj dimire. Ba derwîna warê kûçe ra reşe. Agir berdê yê bîna bîsûjê nayê. Pêşî eçî dike û paşê maçî dike. Xaniyê ku fîsar kesê çê kiriye, mîna şikefta bê derî ye. Guliyê jinê rewşa dinê. Siqa li gûr heq e. To ji vir ve çûyî gizim û ji wir ve hatî nizim. Neyînok û goşt ji hev nabin. Yên ziman dirêj dest û lingên wan kurt in. Pirbûn ji hindikahiyê çêdibe. Bila sax be, bila dûr be. Yekî got bexda tiji xurme ye. Êdî got min çi jê heye. Ji kêfa me wîja dil çû guhîja. Mêhvan bi rizqê xwe ve tên. Ji malê yek tê qalê. Bi dizî guhun xar wê heşkere bizê. Lûme di bin gûme. Nan bixwin bi qinyat, jin bixwazin bi kûk û binyat. Sero neyêşe dersûkê navêje. Çavê merîya ji axê tenê têr dibê. Ger ji malê pir hate ser kavirê kur ew jî ne lazim e. Dilê mêvanan nehêl wê bi xwe herin. Xwedî kirin li bavê ye, bext û qencî ji dê ye. Bo ciyê te bi zûrê şand nêçîrê, ma wê çi nêçîrê bike?